Salam ýurtdaşlar! Türkmenistanyň içinden gelen habarlara görä, Merdan Muhammedowyň ýigrimi birinji awgustda sudy ýapyk görnüşinde geçipdir we aýdylyşyna görä, altmyş şaýat görkezilen, ýöne ýigrimi birisi şol gün şaýat bolan. Olaram sag bolsunlar, Keminämizi destekläp ýurtdaky hakykatlary mert we pert ýerinde jogan beripdirler. Berekella diýýän şo ildeşlerimize. Merdanyň arkasynda duranyna, onuň ýeke däldigini, halk duranyny subut etdiňiz. Indi meniň birnäçe soraglarym bar Türkmenistanyň şol goşa dyrnak içindäki hökümete. Näme üçin siz berlen adresde dälde başga adresde ýapyk görnüşde sud geçirdiňiz? Bu birinji. Ikinji, näme üçin görkezilen altmyş şaýatdan ýigrimi birisi gatnaşdy? Üçünji, näme üçin o telewizorda beýleki tusaglar ýaly açyk telewizorda habarlarda görkezmediňiz Merdan Muhammedowyň geçen suduny? Biz açyk görkeziň diýip talap edipdik. Dördünji, näme üçin kanun bar bolsa jenaýatçy topar topara kanun işlemeýär? Ýagny goşa dyrnak içindäki hökümete. Aslynda goşa dyrnak içindäki hökümet men kanun diýip özüni kanundan üstün tutup kanuny aýagynyň aşagyna atdylar. Aýagynyň aşagyndakylaram kim bolýar ýönekeý jahyl türkmen halkyny ulanýarlar. Kanun bolsa prezidente-de, çopana-da deň bolmaly. Diýmek, konstitusion gurluş ýykylanyna bireýýäm otuz ýyl bolan. Onda ýene sorag çykýar, kanun ýok ýerde haýsy kanun bilen türmeleri tussaglardan doldurdyňyz? Eziz ildeşler, şol kanun diýeni size-de ýöremeli däl, şonuň üçin ýykyň, ýykdyryň şol türmelerini, Boşatmagy talap ediň tussaglaryny. Geçen çykyşymda men at öz üstündäki haýynyny üstünde götermek islemän, bütin iliň içinde ýere pul çap uranyny aýdyp geçipdim. Ata haýwan diýip geçýäs-de, ýöne gaty akylly, şol öz üstünde Özünden beter haýwan oturanyny bilip at urdy şu haýyna. Indi siziňem atça-da akylyňyz ýetýän bolsa, onda sizem artyk ýere pul çawuryň üstüňizdäki göterip ýören režimi. Şu režimi aýakda tutýan organ işgärlerinden başga-da ýurt daşynda özüni oppozisionerler diýen toparlar hem bar. režim bilen birlikde iş ýöredýärler. Azatlyk radiosy adyr e, Merdan Muhammediň ykbaly barada kelam agyz e, habar beren däldir. Ýa-da e, Türkmen Helsinki fondy bardyr. Ynsan haklaryny goraýan diýýärler özüne. Olaram ýaňy ýakynda habaryny goýan e, türkmen blogeri diýip. Birinjiden-ä, ol bloger däl, täze Türkmenistanyň düýbüni tutujy syýasatçy, döwlet guran adam. Ikinjiden, ony dina ýaýmakda aýyplanýar diýip, ýalan habar berýärler. Ol Kuranyň içinde näme ýazylan bolsa, şony dogry açyklama berdi. Halkyň gözüni açmak üçin. Hiç bir ýerde Kurany doly dogry aňladylan däldir. Beýle habar bermek bilen Berdi Merdan Muhammedowa äsgermezlik etdiler. Bloger diýen bolup öz türkmen watandaşyna bir tarapdan habar beren bolýarlar, bir tarapdanam ýer urýarlar ynsan haklaryny goraýan bolup. Indi şol başda beren soraglaryma özümem gysga bir ýorym aýtjak. Näme üçin berlen adresde suw geçmedi sebäbi biz halkymyza şol gün şol adrese baryp aýaklanmasyny haýyş etdik şondan gorkup başga ýerde suwudy geçiripdirler soň näme üçin altmyş şaýatdan ýigrimi birisi gatnaşdy diýdik galan otuz dokuz şaýatlar Ýurt içinde däl diýip düşünýän we şol ýigrimi bir şaýady gürledip derrew sud zalyndan çykarylyp goýberilen. Näme üçin olary sud gutarana çenli oturtmadylar we şol sud kararlaryny doly diňläp bilmändirler. Olaryň doly haky bar sud kararlaryny diňlemek, ýöne diňletmändirler. Biz sudy doly açyk görkeziň diýipdik. Türkmenistanda kanun bar bolsa, bir demokratik döwlet bolýan bolsa, indi sizden şol suduň kararlaryny açyk görkezmegiňizi talap edýäris. Ýogsam, ol geçiren suduňyzy biz kabul edemiz ýok. Gaýtam sizi jogapkär hasap edýäris adam ogurlamakda. Şonsuzam türmelerde müňlerçe bigünä ildeşlerimiz ýatyr. Kanun ýok ýerde haýsy kanun bilen olary içeri atýaňyz? Eziz halkym! Şoň üçin aýdýan, türmeleri içden daşdan aýaklanyp başlamaly we şol gorky diwarlaryny ýykmaly. Türmeler bilen halky gorkuzýarlar. Siziň geljegiňiz siziň eliňizde. Watan halkyňky, bir topar jenaýatçyňky däl. Aýaklanmalara başlamalydyr. Her kim oba etraplaryndan atyp uruň ýokardan gelen MHM-si bolýamy, polisi, häkimi, arçyny bolýamy, öz içiňizden, öz iliňizden belläň. Türmeleri de ýykdyryň gerek bolsa buldozerler bilen ýer bilen ýegsan edilmeli. Soňam ildeşler üns berýän bolsaňyz soňky wagtda dini giňden ýaýradyp başladylar. Wagyz edip mundan on ýyl öň namaz okap sakgal goýberýänleri ýygnaýardylar wahabistler diýip. Bu näme diýmek, dini ulanyp jemgyýete çüýretmekdir. Owganystany okyp görüň internetde altmyşynjy ýetmişinji ýyllaryny halkyny aýal gyzlary baş açyk sowremenn geýimlerde uniwersitetlerde okap iň öňde ösen ýurtdy indi Talybanlar gelip şeriata ýatyrdylar, aýal-gyzlaryň okamagy ýasak edildi, başlaryna gara perenje örtdürdiler, şeýdip halky jahyl edýärler, ýurdy batyrýarlar. Dine, syýasata soksalar şeýle bolýar. Şoňa ýol bermeli däl, din syýasata goşulmaly däldir. Her her kimiň ynanjy özünde bolmaly.